Te tohu e whai ake nei mō te Aotearoatanga tēnei tohu, arā mō te hapori whānui, ko te kai taunaki, ko te manatū taonga. Me kī, mō te iwi Māori, te reo Māori, ā, mō ngā tāngata katoa anō hoki, kua piki ake te tokomahatanga e mea ana, he tohu nō te tuakiritanga o Aotearoa, Mā te kōrerohia o te reo Māori ka puta te māia, te whakahīhī, me te aroha o te kaikōrero. Ka whakanuia e tēnei tohu ngā tāngata e whakatairanga ana i te reo ki roto o Aotearoa whānui tonu. A kāti, anei a Bernadette Kavanagh, Kaiwhakahaere Matua o Te Manatū Taonga hei tītari atu i te taonga nei, engari, tuatahi, e whai ake nei ko ngā kaiwhiringa, Whāiti. Waiata Anthems Nō te tau 1999 ka tū te kaiwaiata, kaitito hoki a Hinewehi Mohi ki mua i te whakaminenga e 70,000 i te whiringa whāiti o te whakataetae whutupōro o te ao i Twickenham. Ka pā tōna reo waiata, E Ihoa Atua. E rua tekau tau ki muri nei ka whakamihia te roa o te huarahi i takahia ai e tātou. Ko te hua ko te tekau mā tahi manu tīoriori rongonui o te ao waiata o Aotearoa e waiata ana i ā rātou waiata tino rongonui ki te reo Māori, tae atu hoki ki ngā reo rōreka o te rōpū Kapa Haka o Hātea me te ngaringari o te motu. Kaikōrero, Ko tā te kaupapa nei a Kaikōrero he whakaputa i te reo me ōna tikanga ki runga i te marae o te marea, e Māori hoki ai te reo hei reo o te hapori. I tīmata ai te kīnga a Mark Bradley me kai tahi tātou, me kōrero tahi hoki. Nā konā i tū ai ko te parakuihitanga o te reo, ā, kua puta ko te cool-tanga o te reo, ko te reo noa rānei, ka whānui kē atu ki te pāpara kautatanga o te reo, te karaoketanga o te reo, te hīkoitanga o te reo, me te pikinikitanga o te reo. Te Whare Wānanga o Aotearoa, Mahuru Māori. I tīmata a Mahuru Māori i te tau 2014, i runga i te hiahia o Braun e Groen kia mōhiotia ai Ka pau katoa rānei te marama o Mahuru i a ia te whakawhitiwhiti kōrero i te reo Māori, ahakoa te horopaki, ahakoa ki hea. Ka aronui a Mahuru Māori ki te hunga matatau ki te reo, engari ka akiaki anō hoki te hunga iti nei te reo ki te whakanui atu i ā rātou kupu hai kōrero. Ka mutu kua noho mai ko Mahuru Māori, hei wā nui i te maramataka reo Māori mō te tau, ā, kua 4,000 e 700 e 32 ngā tāngata kua rēhita atu, e 25 ōrau te pikinga ake i ērā o te tau ka hipa nei. Kei ngā mana whenua e tararwhau nei i tēnei kaupapa tēnei koutou. Kei ngā ringa rūpā o ā tātou kaupapa reo, o te motu tena koutou. Ko te rea o mihi tenei e reri nei tena tatou. Could I acknowledge our mana whenua for hosting us in this wonderful evening and also commend the work of Te Rauwhiri Te Reo Maori and those working tirelessly on language revitalisation. Is with great pleasure that I announce the winner of this year's Aotearoatanga Award is. Waiata Anthems.
Nā te waiata ka hari ngā kōrero. Kia whakapāho atu ki te motu, ki te ao whānui, ki te ao whānui. Ki te whakanui i te reo Māori, i ngā tino, i tino ngangana mātou ki te whakaputa i tēnei kōpae pūoro nei. Hei whakahau, hei whakaohoho, I a Aotearoa whānui, kia rangona ai, ā, kia horapa te reo ki ngā tōpito katoa o te ao. Ka nui taku aroha ki ngā kaiwaiata pēnei i taku whanaunga a Beck Runga, me te pēne whakatangitangi 660. Me hātea rātou katoa i whakaputa i ō rātou reo mō te reo te take kāore i kōhatu. Ki a koe, Adam. Te whakaihuwaka nō Universal Music e kōkiri nei ana, e kōkiri ana i ngā waiata Māori, ka nui te mihi atu ki a koe e hoa. He mihi aroha hoki ki Te Ruānuku o Te Reo, ki a Tā Tīmoti mō tana whakatuarā me te whakamāori i ngā waiata ahakoa tana hōhā i ētahi wā, ki te rerekē o ngā kupu Pākehā. Good God! Hinewehi, he aha tēnei? You can imagine. Kia ora anō hoki koutou, te Maihi Karauna, te Maihi Māori, me te Waka Toi, mō ngā pūtea tautoko. Nō reira, ki a tātou katoa, ki ngā iwi, ngā kamupene, ngā toki e whakahohe i te reo, kei te mihi rawa atu ki a koutou katoa. Kia ora tātou.